मेवा की मेवा तके कोना के लिए गए और तरी एको बेर एते सस्ता तरकारी जे मैच ही गे बाप रे बाप की कहै छी सुरजा महिंद्रा बैजुआ गुंजसना लखना सब जा रहल छै सिरुआ पाबनि के तरकारी आने ला निर्मली सस्ता जोड़ना परोर पाँच टका किलो पाँचे टका करेला दस टका किलो राम झुंगनी तीन टका किलो कोई ले नहीं सके ए सिरुआ पाबनि के बेसी झोकन हते हुए छै हाँ लान एहि जल्दी चौक में बड़ महग दै छै माइये माने पैसा? दू तीन दिन के बेसी के मंगा लो तरकारी ना नहीं जेबे करी सिवा हम मंगा लेब, हाँ। बाहर बाहर से माल झोंकलके है चल जो लाट में ले आ और लिया तरी नया साल में नया नया लोग तरकारी अरे खेते झोरा ना नहीं आबै छी सुनिए जल्दी ये ये ना सुनो ना चल, चल, ये चल, हाँ। ये ना सुनो ना कथी कहै छी उ तरकारी त सस्ता है ना ओ त हमरा की बुझाय है लिपस्टिको सस्ता होते क्रीमो सस्ता होते लिपस्टिको सस्ता है देव ना री ए, हलो पकड़। टिकलियो सस्ता है देव ना मोगियो सस्ता है दे त एकटा किन के देना आबियो कपर जरुआ कहीं का नहीं त जे नहि मन से बजैत रही एना काम जे भले कोना झोरा ले। लिपस्टिको सस्ता भले हेतै। एक हजार छौ ए, ओ होते माये चलू अहाँ चूल्ही लऽ हम अबै छी ये ने सुनू ने हम नुका के पैसा रखने छी बुझलियै कथी कहती ई लिपस्टिक आ क्रीम लऽ के दोसर दिना लिपस्टिक नहि दो लाल सस्ता है अरे सुन ना हाँ फर लए लिहऽ सोहिजन लए लिहऽ कदीमा लए लिहऽ करैला लए लिहऽ परोर लए लिहऽ बोरी लए लिहऽ आ बड़का बड़का आलू तरुआ करे बला हाँ तरूरी लऽ ले पापड़ आलू आलू अपना घर में छै से कथी हेतै ओ कनिए कनिए छै बड़का लए लिहऽ तरुआ के यही आ हेतै हेतै आ जल्दी लऽ के आउ जल्दी की तुरंत जेबै या येबै जाउ ई छोड़ा सब चलि एलै एक आ हमरा सुन ना। लड़की कोन कलर ई जे लगे न छी ना ऐसे कनी लाइट कलर हट ई त मुंह में लग जाय छै एना ई कलर सुन। नहीं लाब हे और चीज रामलाल बिसारी अब सोहिजन मुनगा के नहीं कहे हम नहीं बिसरबे। और नहीं बिसारी सिरवा के मेने पावन छै उ। और हां सोहिजन हेते ले आली है हम सुनू ना आ सुन ना उजरा लिपस्टिक लाग जे मुंह में न लगते हमरो मुंह में लग जाय छै ना तोरा खसुआ तऽ भूतनी ना हाथ लगबै अरे रामलाल हाँ। बड़का बोतल एक बोतल तेल ला ले उठा निर्मली में सस्ता दे छे जो ला लिया लगे उ गैस्ट्रिक नहीं है वाला तेल ला लेबो हाँ, आ बढ़िया हाँ, मने हाँ। पकिट देतो बेसन बड़ी पकबै ला हाँ। से ला लिया झोरी में कर देबो हेते हेते हेते माय- तुरंत आब तू यहाँ तो बाकी छै तऽ कहि दो लिस्ट में जाओ और कौन बात नहीं निकाह वाला ले बाप रे गो कते निक लगे छै हमर सुनरी हमर मुनरी और जे लिपस्टिक पाउडर लगेबे त हां तब त भूतनीए जकां लगत रही छी तू टाटी वाला कोड़ी बाने आबै छी माइये कनिया हम आय ए बाप ली रे बाप अरे सुना ना दो तुम मारे छी। हमरा तो ई देख कहुना क्या ले कथी भेल इससे तो सफा क्या ले हाँ आ भनसा चढ़ाब हम जाइ छियै कनी बाड़ी में देखबै अथी मशीन लगल छै पानि पटै छै मरचाइ में होते माँ ये ना सुनो तो ना हाँ। हम कथी कहलिए भात बना ले जे दाल बना ले जे ना आ तरुआ पापड़ की कहे जदी कर ले जे, साग भूज लेबे होते ना ऐ काल्हि सिरुआ पाबनि छै जुड़शीतल छै काल्हि तरुआ भुजुआ मुल्को हेतै झोरी बड़ी दही चीनी पापड़ काल्हि तऽ मुल्को छियै साग छौक ले आ चटनी कए ले आ भात काल्हि मुल्को छी हेतै माय पापड़ो छै गेल छै थोड़ा लाबे ले रामलाल माय पापड़ निर्मल एक झोरा तरकारी लए कऽ एतै होतै होतै हम जाइ छियै बाड़ी मशीन चलै छै बाड़ी भरि गेल हेतै माइये मरचाइ पटै छै ई एकटा एकटा पापड़ छाँक लेबै ने अपना खाइ लए नहि काल्हि चढ़तै अरिनमानके चढ़तै माता पिताके चढ़तै ओ ऐठ नहि करिए साग छौँक ले आलूके चटनी कए ले एते ओनसँ ओहो निर्मली गेल छै तरकारी ले ओहो आइ मुनकर तरकारी लए कऽ एतै कहै छै ने साग भात हँ चटनी काल्हि लए कऽ मुनकर खा हेतै

आबै छै मर्दवा ने एकरा पठा देबै हम अपन नहिरा कहबै कि से माय लए जाओ आ की कहै छै सोहिजन गाछीमे कते फड़ै छै कहबै नेने आबै लए बेसीके तरकारी बनेबै सोहिजनके तऽ कखनी एतै नहि एतै।

आ माय तू की कहलो छली से नया साल होतै तऽ हम दारू पीनाइ छोड़ देबै बात से कहलिए कहने छलिए कि नहि कहने छलिए बात बुझे के कोशिश कर कर कथी बात बुझिए कथी बात बुझिए हमरा सुनो भेज दे हाँ। हां एक बेर महुआ वाला पिया दे दे हमरा कन्ना का टाटी वाला कोई फुटा तोरी महुआ वाला तू ही राख हमरा नहीं पिए के महुआ महुआ महुआ

कथी से? कथी छियै आँय, कथी छियै ककरो बाबू के ना भैया बिना से- कंट्रोल हुआ ना कनी आँय, ये, हम अहाँके तऽ लिपस्टिक कहने छली क्रीम कहने छली सब पैसा कहाँ दारू पी लेलियै लिपस्टिक अरे हे, रामलाल हैप्पी और सिर्फ पवन में हैप्पी कहीं मैं हैप्पी सिर्फ पवन अरे हे, ओके एगो बाबू ई तऽ अपना

इहो देना रहो पैसा ओ माय 2000 देली एगो मेकअप एक के हजार सामान हम देना रही हमरा दी तकै छी पैसा की केली मगे कहाँ छौ तरकारी और पहिना पैसा हे भगवान तब जे छै से दर्रो हम्म, आ तकर बाद कनिए जे बचि गेलो से भऽ गेलो भारो बारू जी सर जी सर क ए न सुनू न सर ऐसा अपने चल जेती हम ले आन हम के कथी से कहै छी आनी सर

हैं नहा दियो ई दिमाग दिमाग खराब भ गेल छै दिमाग खराब भ गेल छै घास कल नहीं तन आबो ना साट उठलो कि ना आय आब फ्रेश ले फ्रेश लगै छै ना अरे चल तो अथी नींबू पानी पिया दै छियो पिया दियो नीक लगै छौ रामलाली सब हमरा सुनबै छी कथी से माय आ सिरुआ पाबनि छै काल्हि आय कथी आइ छिया आइ छै सतुआ माये! तरकारी लऽ कऽ आबै लऽ माँ एकर बहू के सराप छिया

काल से तोर हम संगते छोड़ा दै छी बुझले बजवारी से करना बोले हां इसड़ा खानदानी दर रुपया छे हां हम ओ लाट में चल गेलो में हमरा कल के कनी नहीं न कनी आ कनी लेत लेत निक लागल लगले बहुत खिला लेलिए तरवा जे छलो माछ के में हां एक बेर खा छली त भूस सिना अलवे जखन लगे छले तीनों हजार सेठ गला पैसा बजवा ला मागे पचास नशा टूटले पचास टका ओकरा ला बचल रहना तऽ पचास टका बचले ओहिसँ की हेतै तीन हजार मे पचास टका बैजू ला चिन्ह मागे सब तोरे टका के पिलका हम्म सब कल के हम तोरा तीन हजार अंगना कमिए भेला माँ ये छोड़ देते हैं, चलो हम खाना हमरा बनाते हैं। सुनना चाहिए सिरुआ अथी सुनिए। पाबनि मे सब लागे। लाबो बजवा ला हाँ तू चल जो हाँ, पचास टका ले लिया चौके पर कदीमा बीस टका हाँ पड़ो रे रे माली से आयल अब हम चौक पर जाइ छियै कदीमा ले ल बुझै या कते तीन हजार टाका के बारे मे आबू पचास टका में हमरा पाबनि भऽ जेतै हेतै आँय? पचास टका हम लोग से मांगे ले जेबै तोरी बाबा तुम मेरा जान है